Uriyo nade jokanyanam, warwakou kendo e chenro machielo mar Magenga. Mm, Magenga. Kae ma wa- waporo e wach maber, od mbaka. En an Odongo Robi Wuod Karo, Kaachiel kod an Pamina Somondi wuod Kasagam. Kasagam kanyo.
Winjo ni urwayi ng'ute ji kanyo gotieno, Ah, rwayo to warwayo ng'ute ji sa te nitie kinyozi moko wayawo e dhoge kanyo sani kinyozi ing'eni en eh, automatic kinyozi ma, ma modern kose lieli ti irwayi ti iwinyo ng'uti matin nyaka rie ng'uti matin e, to ok minyiero no minyiero to ok watim koro wuod sasa ka gimoro osechanda kae to adwa nwagoye mbaka matin kaka ing'a muse nyombo eh, ang'e ni nyare late gi story ni kinyuomo dhako bidhi korgi dhako Iwinjo king'isi ni bana ng'eni koro in sani in wuod dalani ni nyathiwa warwaki kama. Ibe kiduogo gi dhako koru. To mama urwako dhako bang'isi ni ah in Ma nyara. Eh, nyara.
Eh, ma nyara Eh. koro ma nyara kabisa lakini jokor gi dhako to kawega literally ahinya literally ma kaliel otimre kor gi dhako to gigo bura ba gi decide nyaka ni nidhi migi dhiang' tinogo wachni nikech in koro in achiel kuom famili gi un to un to ka un gi liel turito mana gibi chieng' iko Gi- gidonate nu gidonate ni gigi gin ka gin gi problem ma giwacho ni ah wuod kasagam kasagam cha to gik moko beyo mm. onya owuok nwa gi, gi mafuta lori achiel kowuok eh, e supermarket ma kono eh. ndik kanyo ang'eyo ng'at an gi sinara ni osiepna moro noheroga dhi kamare gi ka haya mm. to jogi to nekiaga ni ka haya anytime nodhi to odhiga gari koro mm. jokoketo bura mm. keto bura piny ba kiyalo to wacho ni akar mtoka to kik wawuoye oro ma jagine chane gi mtoka nigi mtoka en wawe oseket ndigi nyaka nyinge buk mtoka ja- jagine ne bro keto jason jason Jason.
mtoka mtoka to en ting'eno kia koro information jaode biro ne biro ah wan gi bura dala to oh, asing'e ni mon be rach kara mondo defend ni jaode onge ga mtoka to neno ni kuodo Eh. wiye oyie yen eh eh wuon ng'ane ne wuon kwenta biro kelo mtoka to mar ariyo to ma tru- true story manyicho timre pok otieko kata two months uh, ng'ato ne ore tuo ore ka tuo to noyude gi kansa stage moro ma mok- mok nya thiedhre koro daktari onyisogi ni ng'ani inya tere palliative care en chip En cheap, eh. omiya pen kila omiya miya mondo Yes. ndalo ne okwan godo ndalo Eh, to but unya keto hospital kudwaro to koro wuode moro ma janyadhi oting'o ng'ani otero agakan janyuola gi timo ngise ni bana ng'ani aga kan go- osiptal to osewache ni ng'ani dhi to wacho ne ni wuon gi nyaka nyaka nyaka manyne thieth Mm.
e rang'iny mamalo koro jaduong' ma true story jaduong' obet kacha to ka jaduong' tho to tho kabila en 1.6 million to babani uh, en gi nyimine ne adek to nyimine ne gi osetedo te koro ogocho ni, ni, ni oche ne chuor nyimine negi mm. gibet go kisumo ka mm. to keto gi piny to ngiso gi ni bwana gini to koro oseyudo wa ni jaduong to koro wewa mm. lakini 1.6 million ni koro wamake nade
ete ete mo golo kwan mar tere kata ka daktari oseadvise nyaka eh. achiel kuom oche ne mosiep na nino chungo chaka to ngiso ne ah, ah. ah baba uh, anto yeah. liel to un go Eh. kor 1.6 ni To- A- a- angugola kanite solro moro to wabro timo lakini 1.6 ni to ba mama ni dwaro kendi Sal- eh, eh, ing'eni ing'eni gimitemo wacho en ni saliel oluonge kaka owadgi yes koro kan Wa- wayudo liel koro Wa- en one. owa Eh, bana liel oseyudo wa oseyudo wa one Ah, koro adwa penje ni, ere limit kata ka ka kendo to koro a nyathi dalano limit onego chop kanye nikech an wuoyi remember ni an gi dalawa an gi responsibility dalawa dalau mm. an wuod dala cha koro ing'eni an wuod delni ariyo to gidwaro responsibility ma ma mar onge chieng' ma liel osetimre kora mm. ba kawo uh, owadgi chiega ba rwake whatsapp ba wachno bana owadgi chiega maduong' cha mm. en odhi miya diel onge to un to korgi dhako nitie jok ma ketie kita ma in bana liel omakowa bana tiling'na miwa gimoro miwa gimoro aparo ni gini biro bende gi mentality machon no nikech uh, wuoyi siro yes. to ok onyiswa ni en siro ma kon mane e, onego bed ni wuoyi siro eh. madalagi yes, madalagi wuoyi obed siro madalagi nikech iyudo ni dalawa wan onyuolwa joma ng'eny mm, kata onyuola gi nyiri mang'eny kata mm. dalawa bende nigi shida gi mm. aeto an be kadhi kendo to ang'eyo ni kendo biro gola e shida moko to koro kaka ng'ama dichwo ichak iyudori e shida madala cha moingo kar- koro nyaka maru ni Yes. i think this uh, osemiyo kata mana chuo Yeah. ma ok nyal wacho magi tho at a very early age Yes. nikech depression gi stress nikech iyudo niya dalagi en gi majukumu Mm. to majukumu ma dalagi onyalo loro e simu Yes. majukumu ma kamaro ok inyal loro simu nikech messenger ni e ot ka mago ok wanyal Ong'iso gini, riti. eh, entie, Eh, entie, eh, chimbe no go- go- gochsani, lorano. eh, gochsani.
Ka- er- waterne simu asto iyudo eh, it is easy in sani kikendo tidak na- eh, idak ta town to nitie nyithi gi ja- eh, o- dala gi jaodi nitie nyathi gi moro kata madwa biro limi eh, kata dwa manyo tich yot mondo giwach ni ah oracha odaga kisumu wadhi a- a- odhi achako." odag e ode iwacho kucha kapok owachni ibiro dak e ode chuor achieng to into mondo igol igol nyathiu ni dha- dhi dak e o- gi- gi- owad gi chiegi Mano, mano kendo ok nyalre. Eh. A- Akia gimomiyo obedo ni in to ok inyal, di- in, ichalo ng'ama odi. Yes. In ng'atu ok nyal dhi, lakini gin ng'at ginyalo biro. In koro i- i- in gi migrants, Yes. to onge ng'ama inyalo oro. Gini aparo ni timre Robi, nikech nitiere society mar kamaro, maro ng'ama oluor. Yes. overuse powers momiye kaka side mar mare mm, mm. nikech ong'e ni kata ka overuse powers ge to in ok in kaka ng'ama dichuo ok inyal ywak yes. e ofil nomiyi gimoro ma precious e ode ka e odi kae ma ok, ok inyal ywak kaka ng'ama dichuo yes. ok oyie ni ywak yeah. to gini ka timre kamae in to oinyi kabisa oinyi ma onyalo kata mana negi yeah. scenario Chiegi donge ni kae mara oseoro owete in kae go owete gi adek eh, gintie gi liel dala nyaka ang' gidhi dala samoro in ema idwa kata fofeano eh, barua be nyoseor kaka in ema ichung' e mtoka kaka Jason ochung' eh, in osendik nyingi e mtoka koro ka mtoka to wene Wene ng'ani Jason orwachane gi mtokni mang'eny. itieko lielno ni shida moro maki dala Yes. dala ukoro wuon wuon Eh. ing'eno kinyal golo owete gi jaodi ka ibiro yadgi e list record Ah. ichak iyadgi ni in koro in donge nabiro i- konyou kocha cha koro diel omna diel achiel in ok inyal gin gibiro biro chieng' iko to gigolo sei matin ma gin go yudo k- k- ise drain scenario miwachono kendo aparo ni ohinyo ji onego chung' matek kanyo yes ka decision obedo made gi joka maro kata joka oche to sama shida oseneno tiluongi kaka or yeah. oluongi kaka or kik luongi kaka owang wuod dalano wuod dalano whatever ok in wuod dalano whatever uh, uh, Ok in in, wuod dalano. in ibiro konyo ok Yes. ibi suluhisha yes gima onego itim an afeli gima onego itim jaodi ng'e neno partnerni giluong jaodi to in, in koro ikony ja, support through jaodi Through jaodi. jaodi mong'ise ni bwana eh, liendo cha wan gi pek ting'e nong'is ng'ato ka ng'ato nogol 20k ong'isgi koro in ming'ise ni ah abro manyo ni abro manyo bo manyo ni elfu ariyo mo Eh, ma- ma koro ulos kon ino we ketie group cha eh. ngechi be okiket gi e group to chuo onego wuog go matek mondo kuma ok nyalre Mm. tinga tinga red, eh, red flag Eh. tiket malo ni aa kae to nyalo na kar 1.6 million ni to ok wanyal ang'eyo ng'ama ose ng'ama ne owade gi dhako tho anto aparo ni osiepe nosesha ang'e ni ne wagoga mbaka men's face space moro kaka jomoko nigi pressure ngech mm. marriage ni ok peace ngech mm. pressure ma koch kamaro e, mm. kwanza mato gimne kelo wach ni mm. maro ni mm. e, en dala doho koro mm. nyieke nyari nyieke otedo ne japesa mm. koro japesa chal chal ne fa, fa. koro ng'ani obe nyare koro ken nyaka achiel nyaka koro ni hope ne to ng'ama nyako ni otedo ne to tiyo tiyo kamindi Nairobi hmm. koro doka ket pressure hmm. ni kaka ng'acha ti uh, fund ga joka un bende kelu eh obe no ketu ne fa hmm. koro wad gi otho true story ogo ogo bura ba dhako ng'eyo kaka gidak seche gi to dhako housewife dhako ng'ise ni ng'en ne wa wache bura kacha ni miwa dhiang' to penje ni tuwi rach nyagini Donge ing'eyo kaka wadak agol dhiang' kanyo to dhako ng'ise ni ok adhi e buchwa cha ahol pesa wanyiew go dhiang' kasto Aeto. ibochulo. Openje openje ni, ne pok onyombo kata. Mm. Dhiang' manyiewo ma biro nyombo go pok ayudo. Koro ahol pesa dhiang' ma ji dhi ch- ma jodala udhi chamo, jogweng' udhi chamo na bochulo. mano ko- kara holo pesa dhi nyomgo kata yachak Eh, idhi ibed ni i- in gi gimoro ma Eh. kata iolo to en gima nok eh ni koro ahol pesa wanyiew go dhiang' mondo ji gweng' ocham dalau onongiso jaode ni bana ang'e ni un gi liel kik iwe ni wiyo wil ang'eyo ni waduok tho koro adwani gimitim dhi adhi e liel ka nitie kaka nya support idhi e liel dhi adhi abiro biro biro biro chieng' iko aparo ni kar eh, be- raising bars high ni, yes ma yes. ng'ato kata ka, ka un gi oche adek ji ok rom wa- mano to wayiere uru Yes. ji ok rom Ji ok rom. wach moro ni, ni, ni, ni o- oche te ka in gi nyiri abich to i subscribe o- Eh. or ka or- oroni 50000 per month Mm. ok nyalre Mm. nitie oche ma une munyalo bedo ni ubro support Yes. nikech samoro en be en gi majukumu moingo kata maruni Mm. keny en kuma ji konyore ok ng'at achiel gi sani kaka koro chalo ni ji te obed ni ji konyore ok ni ng'ato achiel ema konyo side achiel another thing en ni ka otamre ti raise alarm yes. ni hata kwayo joka oche uh, joka ocha ma oinga an antie wadwa moro ma wadwa mo wadwa mo wadwa ma raising bar ma ma ma ma mare mare pan over expect from or mm. koro wadwa neno kendo dhako matin to ne owuok e tie nam ne gi- ne- no- nodhi go ohala moko mitieke two weeks one week two weeks three weeks gi koro noheroga dhakoni kabisa koro nofwenyoga ni anytime kodhiga koduogo toyudo ka dhakoni oa Mm. ting'eni kaka ohero maro sasa maro ng'eno kumosiga gi lwedo lilo Eh. koro saa saa modhi kamaro to nyaka odhi gi shopping ang'o ang'o to weni ma koro gino timre bochako penje ni ang'omiyo dhakoni aga kokwa kok wachwanyre koro chako dig deep to fwenyo ni karamaro has a hand nikech mar ong'e ni sama iluwo nyare Mm. to nyaka wege gimo gi gimoro koro the- the- dhako ni manya manya gimoro apa sama wuok tatu maro goyo fitina to manya gimoro matin to dhi Eh, koro chieng' moro gino osetimre dibich chieng' moro nodhi wadwa nowiye tega kabisa odhi to ng'iso maro mm, ni neno ma mm, nyarini kawuono aome ka mogik kochako duogo to kabiemo wacha ka tugo kamano Mm. to dhi owuok kanne gidhi kune budho koduogo to yudo ka dhako onge kaka no Kaka gin jabe nowe. sim noonge Mm. kaka oling ba they happen gidar ne gin ga eh, eh, tienam kucha gidhi girelocate Mm. bwana dhako cha nobet dalagi ba koro ochako manyo ochako koro manyo chuore dichuo cha nologe gimaber gi- awa maber kata marach ne pok ginyuol koro chieng' moro unfortunately dhako nobet matuo seriously matuo kabisa bwana owadwa notamre dhi ba odhi otho koro ng'e nochopo kuma koro blame ga min gi ni bwana diniweya dinatho e oda koro mi min gi pressure koro min gi be kasoga owadwa ni bana biyom dha Yom dhako. koro kotho to owadwa chane giseng'eno kawo stand koro gibiro baba baba ne pod ngima koro baba wato ni soft spoken baba ohero gik luogi koro o- ong'iso gi ni bana anto kanya tama an kik kik dhakono dalawa lakini ing'e ni mano ok chiega Eh, u- Nitie chuore chuore eni ka. koro luonge Eh. obiro to obiro baba opimo ne to ong'iso baba ni miya ng'ato achiel adhigo ka mar kanyo to chopo diere ne pod ochwado gini tiyo Chame achama maber. ochwado gini saa ang'wen kochopo to ng'iso maro weche matin neno maro dhako ni nadwa dakgo ka ngima to nitama dakgo sani koro kosetho tidwa miya ka adhi tim kode nade ti kaka wuok oabo idho gari odok kisumu mokorawo kata da Eh. over expectation over expectation mar mar mar mar gi joka oche yes kelo kelo stress e udi kabisa okelo stress e udi kendo hinyo jokaluo mang'eny kabisa mm. e, kiyudo, kiyudo kata mana or ma lweteni malo manyalo kowoga jaode gi gimoro yes Uh, I, I think ma- mar ok onego expect that it happens to every Yes. or ma biro biro yeah. e, koro ohinyo ji naneno nyoro ne nitie video moro ne trend ma south nyanza kae ne oro gwero ni ni maro ot gisedak gi dhako nine years dhakore or noting'o tinga odhi muko go ot ma moro be ang'eyo moro ne ng'acho ne ma- dha- dhako maro nochayega ochayega ochayega koro onyiso gane ne noonge pesa to nose nose ka contribute matin koro pesa ne moro donjo to oluongo wuondo dhako ni dhir ma dhir dhi dala dhinyis mama ni od mondo wagero ne semi permanent od cha wadwa loke koro omiye nyaka pesa dhi many funde odhi wal mabadigo abiro aluwi gi gi mabadi manyien donge ng'acho dhi funde owalo mabati ong'iso mabatigo be ok udhi tiyogo giuso ka scrap ne girito maro nonindo oko Hi.
O- ocha moko utere matek ahinya nitie kuma ko- kochope to u- ukete matek ahinya Dogal mene chaya ge. In- eh, ineno the hand that giveth in, in fact m- mar onego bed kin to or mamiye ahinya than expected than mok miye totally Yes. nikech inya ger ni ot mar kata mana 2.5 million yes lakini just one mistake mm. odno inyalo or joma biro muke Eh, e, kendo imukega scenarios gi an aseneno kata moro ma um, maro onyiewne nyaka lo mm. nikech nitiere koro familia moko ma nyako be kobiro tedo to en bodwaro ni mamagi obed e condition Yes. ma kata ng'ato nyalo neno Yes. Mm, kendo odwa nobed as fast as possible nikech mon ma wakendogi bende eh, pressure gin ema gikonyowa kendo gin ema ginyalo Medo- hinyowa yes. en ema onya geri within no time en ema onya hinyi within no time donge odhi monyiew ne marolo mogerne nyaka ot maber ae to mana mekwa mag dakgi mag udigi ji ochwanyore tinga moro nitiere kae ma Komeko. gicho gicho Iluongo for the ni- first time Iluongo e ni ngimana, mu- mu- muso eh, lwete. mano En ing'e ni otuomo godo ni diding'. ot moger ma wall tech ma kata in ok dikuny gi saruru Ap- aparo ni aparo ni tinga no an ema nafwenyo ni onge gima tek e mbele tinga cha aonge nomuko odno within 5 minutes kacho dong pap to en ot ma oger maber lobegi koro koro onge to en ng'ama nosekete e sta- e status mamalo kamano aparo ni magi biro nikech stress Yes. gi expectations, Expectations. mag jokamaro Yes. ikawo wuod wegi miket kaka wuodi Yes. mokal mpaka Eh. maparo ni joluo nonego ket ni or gik e dhoot Oye, O- limit. okete- okete limit Onego obed oketne limit, owe- owe Eh.
kete- oket nyathini en ori but en osiep dalano nikech Eh. wat iriwo gosiep e to en bende en gi mahitaji en gi dalagi dalagi Eh, seche moko en wuoyi maduong' dalagi Eh. koro idwa mi en ng'at achiel mano kelo e mbaka moro mar ni e pinyni Mm. e pinyni adier ng'ama dichwo to ok onego nyasaye tuon pesa Mm. ok awach ni mon ok onego bed gi pesa lakini pesa dichwo tije ng'eny go

so 30000 ni nie midwa chulo go gimoko 30000 en onya wacho ni unya chamo msara tiwinjo ni donka oro ni mamawa ti bende pod min gi ni hiromo go kamoro pod inyiewo ne soda pesa dhako bwana dichuo to adier adier dichuo maonge maonge pesa ng'en kata duol ionge go ayongego aso gimomiyo awacho ni nyasaye onego mi Chuo pesa. pesa ngech pesa dichuo konyo oganda pesa dichuo ni en ichame ot ka ochulo rent nitie moro ma bende stray bullet moro mne nyathini moro ne oko ma be somo gi nyingi a stray bullet ne ma maro be ngeni chamo pesa nini gweng'u kucha be nitie jok ma rito pesa nini ochalo pesa Slay Queen ma- Slay mca Queen moro be ijazo ne gas gi pesa nini to mar dhako tingene na yier wiye gi gi gi- gi- ayier wiye no be en aena gine ibo kwayigo Eh, be- I- i- isega an a- okay eh, condition nya keti mi ike- ichul yier wichu ni mae tidhi los gi mia adek tineno kolose gi 1500 miwach ni eh, ma tin chieng' moro kibiro penjo koro kibiro wachni ni en ga 1500 ok en mia adek kok inono kok i- iwanda ni kare nitie pesa mane nitie imede ato be seche moko inya gombo go- golo wig bidhi chielo wigi chopo e ot tiwe ni dhako 1500 Los wiye. Kiny wuothe nitie. Eh, los wiye gi 1000, hmm. onyiew chiemo gi 1500. Kiduogo tido ka chiemo onge. Wege mani 1500. Ni donge wege ni kaw 1500 donge igonyo gonya wege dingize ne ne dhi chiel wege ni cham. Ma kawuono to. Modong nitie. Eh, kendo kikete chumbi mang'eny.
Apa ni gino chopo nikech pesa. Mm. Pesa joma chuo ong'e manage yes chuo nitie kaka inyalo manage pesa mipog ne jogi te kata giyudo mana matin matin mm, mm. lakini joma mon moko eh, ng'enygi in fact statistically ng'eny margi mm. aparo ni gin stingy to their money yes. gini frustrate joma chuo kabisa mm. miyo koro financial transparency mayaot mm. ok nyal bedo straight nikech in sama in go tiongego

Eh, bana, th- bo- oh, koro wang'ni kare bi ka nyiewo chiemo kendi gik ma kati dwa nang'isi oketi ni ka na- an kik ichak imiyaga pesani Eh, eh, it's experimental Ma- manto joma chuo wase- waseng'eyo dhako nyalo tedoni kata gi siling prabich yes onyalo tedoni gi siling mia achiel yes elufu achiel bo nya tedo Pod otedo diriyo. elufu apar bo nya tedo ni godo mipenje to chiemo michamo ni ere kaka elufu apar nya tede elufu achiel aparo ni gin ga gi financial management mamalo shida en ni ok ginyiswa niya Yes, oko involve. ok ok oketi e t- accountability moro ni nanyiewo ma nanyiewo ma nanyiewo ma nikech elufu apar ok nyal bedo notedo dichiel Eh, bergi bergi ni en ni seche mimiya elfu apar cha Mm. to dhi ochulogo chama ne moro Mm. Dhak- ing'eni yudo- ing'eni nitie mon adi ma housewife mok ti to chulo chama emomiyo kodwaga ni penjo udhi donde lakini berne ni koro chieng' iwe we elfu apar chieng' i- i- iwe miya Mm. biyudo ka jochiemo Mi iyudo ka- penj ni, eh, eh. koro obalanse obe nitie kaka moromo ginene cha onge kaka obalanse lakini kichako penjo mana to ok owacha awacha owacha awacha nikech ko- an, an gima an go shida ni ko kowache kamano to ibro ibro chiwoga matin nikech o- i- ibo ng'eyo ni o budget gi gima en go yes to en ng'ama konya budget gi gima en go ang'o miyo sama imiye in excess to oneno ni en godo mang'eny osiepa moro ma nyataka nonyisa ni bwana an oda asenyiewe ring'o nanyiewo ring'o moseted ne en gi kinyozi koro dhako okadho godhiambo okadho gimoro saa aboro kadhi shughuli ni Mm. to openjo dhako nang'o ni wacham ang'o kawuono to dhako ng'ise ni kawuono agombo mana ri to miyo dhako ni pes ring'o to dhako dhi town koro be gimoro otimre odhi e ot kapok dhako oa town kodhi e ot Mm. to yudo kaka nosetedi ring'o bou dhako ni oseyudo- oseganyiewo ring'o bote be sacha ing'e nogonge ma- konye mana ei to- Tindi tedo pre- eh, prepaid. Yeah. Ma- ma- ma- Anyiewo ring'o mosetedi. Mose- dhako ng'eni promis nyaka eh, eh, eh, ginene mar mama mama gimidwaro nabro oroni next week to onge pesa in emogo kodi kwano hmm. koro emomiyo dichwa dier adier adier adier onego nyasaye mi pesa hmm, obed abeda gi pesa nikech onyalo manage 1 2 3 e, ewi pesa kae gima chando keny bende hmm. ma manatemoga chon nawuo gi nerwa to notemo nyisa ni nitie logics e life mm. ni kikendo dhako uh, to en firstborn korgi mm. ti bende in firstborn koru mm. the family will strain matin mm. nikech en gi expectations ma jodala dwaro kuome mm. in bende in gi expectation ma jodala bende dwaro kuomi mm. koro marriage no dhi udhi end up ni uno kunyal ok unyal invest on yourselves Yes. nikech un gi mahitaji ma nyaka Achien. uke koni eh? Mm, Eh, koro o advice i don't know if it works ni ka in first born kik imany first born bana sama isero ga nyako be inya pe iparo kisesero nyako kiseno nyako miero tipenje ni in first born to yene inya wer ah no kado gigi gigi oki it- O- oko- eh, okinya control eh, ok inya control Eh, lakini logics Log- eh. logics temo wacho ni tema ne icontrol nikech kata imbe sama isero ing'iyo sura mm, sama isero ing'iyo ni be en gi tabia maber mm, achiel kuom gik ma adapt bende ka- kidwaro uh, maber to make sure ni off fall between level midwano nono ibo- ibo- idonje gima imbi ng'eyo ni e ka an ng'ama mfuke ok ber ahinya to abiro yudo mbele lakini mahitajino Yes. nyaka ibed ni in ready koro nyaka ibed ni in ready kik ibi ywag bang'e ni e osehe grub liel osehe grub liel nikech in to ema ni timri nade ikawo first born wadu koro iwacho kata koro gi dhichwo be nitie problem kiyudo ka dhako uh, kapo ni wuoyi mm. in e first born dalau to in e bread winner mm. in ema imigiga everything mm. then all of a sudden ikendo dhako mm. nitie mine wuoyi moko mm. mother in laws moko ma bende kelo tungni kabisa mm. ing'eni sani kioroga ki kichamoga 50000 mm. tioroga ni mama u 10000 10000 10000 mm. sami sekendo ting'eni majukumu nyaka mm. Nyaka- ng'eni koro in gi famili ni Koro in gi family. koro ichako oro ne 5000 koro Ma chop one, mm.
bodhikna nil seche moko Eh. mama donge okung'we dango dalot kanyo uchamia ngech ibe ibe seche go koro nyathi osibiro koro en to neno ni nyakoni ema koro ma- ema omono ch- ch- wuode orone pe while onego ging'e ni nitie sache ma koro ng'en ng'en kisekendo kisekendo ny- janyuol to magi dhi- ma to an popular opinion o nyaka iconcentrate kode family ni onego chi- o- en anani wan ga gi chandruok but onego bed ni chopo kuma koro jonyuol ni ok ting'ni you come in but ok en first priority ni Gino- gino anene gi joloka ahinya its very rare asebedo gosiepe mang'eny ma joloka aneno nyaka pok naneno point ma janyuol okwa nyathi pesa Mhm. en ema op- ogocho ne nyathi kopenj ni in nade ma ng'ama osekendo ma nigi nyithindo in nade Mm. in gi stress moro amora kama kama kama onge time monya kwa nyathi pesa nikech ofil ni nyathi chacha nigi ngimane en bende en gi ngimane lakini e luo community wa iyudo ni Black tax. minwa nyicha oroniga pesa dier kane an muuni kata an Hmm. nan e position ma nanyalo orone pesa ber mine ma wan godo en ni no, no, ne ka somo to nyisa ni somo ni be mo- bo makonyi gi jogi donge Eh. onge taiwa kachopo mbele kato koro eh, orna gimoro koro ng'e gima kelo mano ineno kaka pinje ginene was, uh, wasunge ka economic activity ber iyudo ka ng'ato konyuolo nyathi kawuono to chako save ne yawo ne nyathini account kawuono ma in gi nyathini otiyo to en gi pesa ne mosave ne nyathi ma sama nyathi tieko college cha, to nyathini gi pesa ne moro ma Monya onyachako- chakogo. onya chakogo biashara onya timogo ang'o which means seche mosave ni nyathine ni to bosave mare mm. ma koretaya mm. ing'eni wan waketo nyithindwa kaka retirement benefit exactly mm. ma is not we puonjo nyathi mondo obi okonyi onego ipuonj nyathi Obi mondo odhi okonyre. okonyre Eh. wan to waketo ni nyathini ma napuonja puonja beti ok konya ka maka in ga beach to in insure ni in gi retirement benefits a beach abich ah ok ok onego koro mano mamiyo mono kata nyithindo moko duogo dala nikech expectation koro iyudo ka wazunge ka to gin economic uh, level mar county gi oyie nigi save for himself mm. ng'ato save for himself mm. ng'ato save for nyathine ma kotieko to en gi gire moro mochamo mm. to wanto onyuoli kaka odongo robi kama mm. onyuoli ka in ng'ama duong' dalau mm. to baba uni nono mama uni nono asti idhi idhi university iyudo tich expectation mana nyithindo adek maluwi ka in ema nyaka ipuonji mano ing'eno kuting'ni mano ing'eno gik ma disave ga ni nyathini ka ng'eni teroga ka baba u in midwa gedone nitie nyaka joma konyo baba gi nyuomo min-gi ing'eni mano timrega Eh, mano Ji dwa timre. nonyomb koro onge o- baba wuok nonyomba e lwete nono inyuomo nyaka mama u ing'eni pok inyuomo Ni- ni- mari nitiere joma chalo kodwa kamae ma wanto pod, pod watindo Yes. lakini ise accept yes chuno ni nyaka idhi imany mamau kiseyudo mama u- nitie o- chwo marom koda ka mama maneno matek moloyo te generation wani nyaka odhi omany mama gi mondi Yes. nikech odongo kende Odongo kende. koseyudo mama gi to odhi onyuom mama Mama gi gi, mondi eka obi onyuom. eka en obi onyuom ma ing'e ni en pok odonje mahitaji ge koke seche moko nyathi matin timi gi pesa inyuom mamau owadu maduong' be pok onyombo ne marach idhi inyombo ne chaki jombne bingen life nito dhiga mbele chieng' ma koro chopo nyathini iyudo ka be koro you are irumo. strained eh.
Koro gik monego ema miyo ineno ka uh, economic activity miyo aparo onego waket aketa kiseketo mind ni mm. e time ibed nyaka kata gi landi ni moro miyude ga aluf apar mondo kik expect mm. nyathi. Nikech nyathi cha ne kuma onego chak e life neno ka half of life ne otiyo go tiji jukumu mar wuon gi gi min gi. Nitie daktari moro mosiep na is a good friend of mine. Ne watiyo kode kamoro. to kata osiptal mane ichule ji maber kabisa doctors ne riembo ga gache gache to for a very long time noonge ga gari noonge ga mtoka koro chieng' moro wane night shift wago kode mbaka to open up na en ng'ama very ginini ong'isa ni rubi ka ng'isi expense man go end month tinya wuok gi ng'wech onyuol e big home mm. ma polygamous ma nyithindo ng'enyie to dala maduong' no te en kende mo make it everything hey. mine wiye ma ken ma dhi skul ma dhi
skul kanyo be pocket money nitie nitiere expense f odwa notedi odwa notim ang'o baba ubugucho ne ken dien dwa ne aken onego chwang'o aken ang'o ei chopo point migocho ni nyaka e gweng' ni ng'ane uso dhiang' uh, eluf pradek inya oro wamakego ok gikonsolti Eh, ok gikonsolti ni asenyisa ni Mama, mati inya nyiewo inya oro mama udhi nyaka e chama bo bo bo bo chung ni anto wang'ni chama ma wang'ni nyoluoro ma wang'ni ukelna bo aso gocho ni koseluongo nyoluoro Na- an gi nyoluoro to jowa giti madho mana soda itima nade itim koro en mentality monego monego onego wawe wawe kabisa mahitaji kaluwore gi kaka ji osechopo e kiwango masani e uchumi e dongruok mar dhano ng'at mosebedo gi familia onego bed abeda ni en familia neno wawe boundary wa ogik gi familia neno Nyathi one- nyathi- kik iket ng'ate budget moonge Eh, nyathi onego konyi gi surplus surplus kosetieko mage to gima koro ng'eni wabe wan human Mm. ka ka baba mama onindo ode chwer Mm. to ok inya gero mari koro ema onego wan mwatem mondo kik wabed e situation moro matamo nikech nyathi be ok nyal weyi ni koro timo mare to neno kid marach koro en duty ni mondo iket kari maber ok ber ka nyathi ka nyathi ochako tich to ogedoni ber kogedo ni but drain ne koro Drain. dine bed ni gero giri moro maber onya mana konyi maintain onya mana konyi to maintain ni- nitiere gima onego waaye bende timing Mm. wach moro ni nyathi moro eh, wach moro ni nyathi onego bed ni gedo ni monday monday no should not Monday, come eh. Ny- we can't save you when we are dead yes ok wanya konyi ka wan already wahinyre depression osenego Eh, Yes. nyaka bed ni wan bende wan e position ma wanyalo konyie mondi Eh. O, nyaka bede ni a- awinjo maber health wise mentally ekoka anyalo konyo gedo lakini kiketo ni nyathini nyapuonje osetieko university oyudo tich oya awan 30000 per month odani koro dhi chung no gima paro onego wang'e kabisa kabisa ni puonjo nyathi kata pidho nyathi ok en favor ok itim ne favor ki expect favor it's a right nyathi ing'eno kogoga ng'ato simu nobiro nobiro yani koro kosebiro to jukumu nego nyaka itim koro kik ifil ni nyathi ooi he does not owe you en mana koro the human heart ne dhano mono lakini kiki kiki feel koro en gi gopi chal ngama nigi gopi moro ni, ma be na na tiyo gi 20000 na ka chulo to pok ok onego be noduoko ni gino, gino miyo nyithindo kata most of uh, joluowa oluor kata duogo dala yes ng'ato tieko 3 5 years yes. an antiere kata gi cousins matieko sani higni abiriyo Yes. kapok kata kobiro dala Yes. nikech jogi fil ni ok okonywa yes. tembo fil ni ok akonyu nade ji be koro wuoyo marach tiwacho ni eh, gin ok ging'e kaka idak yes. ok ging'e kaka isurvive eh. lakini gi feel entitled mm. ni nyaka ikonygi gi thuon it is your responsibility ni ne wate care of in wateri e school watimo 1 2 3 koro in ema nyaka iduogi mm. ikonywa e 1 2 3 yes. gino miyo ji lal mostly kapango lal yes. kendo ok communicate dala kibet kodgi mm. piny kama yes. mi winjo kaka giwuoyo idhi realize ni ka joka dang' duoko expectations gi piny to wach ni ah macha wuodwa ne wasepuonje en kare obed abeda kamano they mm. can come back home yes. e. wawekete expectation adwa ni wawinjire awinja ni you, you owe your kid your kid does not owe you your kid owes their kid chal ng'ama timo maber ni ng'ato kitim ng'ama maber ni ng'ato mondo ng'ano obi ochuli itimo ng'ama maber ni ng'ato mondo obe chieng' moro otim ni ng'ama maber ni ng'a maber ni ng'ato an, an gosiepna moro ma en to en, uh, en, en, en gi pesane moro maber Mm. to uh, n- familia ne kata mamagi um, ok en e ngima maber ahinya Mm. koro chieng' moro mamagi ogochone Kapok noyudo dhako pok noginene to onyise ni ok iorna gimoro, nooro. Bang'e nonyiewo mtoka, no gik moko notimre mang'eny ma nobedo gi nyathi. To mamagi ka nogochone to penje onyise ni to ma koro an koro an kaeni, ikonya nang'o? To nodwoko mamagi ni an nyathi nye koreka nyuolo ka, tang'e nobiro chako dhi skul. koro pod amanyo ne pesa nyathi kok otieko three months Mhm. to ang'e ni obiro chako dhi skul koro ema pod chando wiya Mm. an kane ma- min gi noluonga go koda mbaka gima nowachona Mm. en kaka no package that news opogre Opogore. en oneno ni nyathi makore ka jadweche adek Eh, ikano ne pesa monego Mondo miya omiya- onego miya pesa ni atim godo gimoro to nyathi to jadweche adek Mm. en oneno ni nyathino omon en gima onego en ma mare no tim mondi nyathini kik tim nade kik Udwa kan ne mako pesa. sigu gi nyathi.
ema odwa mako go sigu Eh, aparo ni mano mano mentality machon Uh, the world is changing uh, kwa cho- kwa chope gik mar gini aparo ni parting shot na en ni nyathi wa- wa- we miyo nyithindo over expectation maro we miyo or over expectation or ok en nyathi dalau or en or to en osiep dalau to kud waketo gi ka- ka wan wede watet kara kaka wa- uketo ga oche group no wambe Wadhi wabiro group- keto WhatsApp group ume wa. wamiya namba jaduong' gweng' mar gine mar area no te Eh, eh. koro wabiro ga adu kaka umbe uno wetewa gi koni be but all in all jogi ne joluo wabed uru ni familia wamiyo luor yes. ka ji ariyo osedak kamoro achiel wakonygi uru kaka gimedo konyre e dakgi moloyo kaka wagologi e dakgi mondo gibi gikonywa erokamano eruru kamano jokanyana mane makelowa giko chenrowa makono mar magenga nyaka odiochieng' machielo yeah.